Исәнмесез, Зәйнәб апа. Бик зур дәрәҗә. Бүген безнең студиябездә сезне күрү бик зур рәхмәт әлеге интервьюга ризалыгыгызны бирүегез өчен. Бик тиздән сезнең сольный концертыгыз бузап китәчәк бит инде, әйме? Һәм әлеге очрашуны сезгә бәләкәй генә бүләк тапшырудан башларга рөхсәт итегез. Рәхмәт. Бу безнең тапшыруыбызның партнеры Кейн компаниясе, ул Татарстандагы рәсми дистрибьютор. Алар менә хәзер килеп керәләр безнең Татарстанга. Исәнмесез, хәерле көннәр. Исәнмесез, хәерле көннәр. Сез бит гел үзгәреп торасыз, Зәйнә апа. Шуңа күрә бу сезгә туры килә торган бүләк дип уйлыйм мин. Рәхмәт, рәхмәт.
Зәйнә апа, менә сез һәр вакыт ниндидер яңалык эзлисез. Ул сезнең образларыгызда, ул сезнең иҗатыгызда. Нәрсәдән килә бу? Сез былай гади тормышта да шулай бугаймы? Хәтта менә сезнең концертта сәхнәдә булмаган вакытта да сезне очратсагыз, сез һәрвакыт бик зәвыклы киенгәнсез. Э, ниндидер изюминкасы бар стилегезнең. Мин инде моң, җыр турында, репертуар турында хәтта әйтмим дә әле монда. Э, стильдән башладыгыз инде, рәхмәт. Э, инде нәрсә әйтәсе килә. Авылда үскән бала беренчедән Ә, ул ә, авыл тормышы белән генә түгел, ә әлбәттә нәрсәдер эзләнеп, ул ә, һаман матурлыкны, ә, яңалыкны ә, күрү өстендә дә ә, эшләүнең бер нәтиҗәседер инде. Мәсәлән, шәһәрдә үскән бала ул ә, матурлык белән туган кебек тоела миңа. Мәсәлән, ә, барыбер теге ә, ничектер шәхәрчә. Ул чыккач инде пычракка басмый, җылы су, мәсәлән, ну инде элекке борынгырак теге чорларны алмыйм инде мин, ул вакытта төрле хәл булган. Шуңа күрә ул ничектер анда стабильлек һәм икенче төрлерәк караш булгандыр. Ә менә, бәлкем, менә үзгәрүчәнлекне дип әйтәсең син, әйме? Шул авылда үсеп, Бәлкем, хаман галүш киясе килмәү, матур туфли дә киясе килә бит инде. Кыз балаларның бигрәк тә матур күлмәк тә киясе килә. Ә менә мал туар янына чыкканда, анда берничек тә матур киенеп тә чыга алмыйсың. Мәсәлән, бакчаңа чыкканда да, шулай ук үзенең стиле, бакча стилендә чыгасың бит инде. Мәсәлән, шул теге урамда йөргәндә дә. Шул, аларның да йогынтысы булгандыр инде. Мин хәер бик каты үзгәрдем дип әйтә алмыйм. шул кечкенә чактан ук ниндидер чынлап та кечкенә чагымнан ук үзгәрергә теләү теләге барыбер булды һәм моңарга бик күп булды ниләр сәбәпләр этәргечләр күп булды беренчедән мин бит инде үзбәкстанда тудым анда бер классны рус мәктәбендә укып хәзер авылга кайтып һәм шундый менә бу төрле националь атмосферада, сферада булу, ул бик нык йогынты ясый, әлбәттә. Һәм менә шуларында йогынтысы булмый калмагандыр дип әйтәм мин. Минем әнинең шушы шул Үзбәкстанда торганда алган француз ниләре бар иде, күлмәге бар иде. Аның менә шундый планкалы, алдан бик матур, шундыйрак төстә һәм шундый Жабо белән эшләнгән тагын матур чигүле, ниндидер эксклюзив кына бер икеш костюмы сакланган иде һәм бер бик матур кара француз плащы. Аның эчендәге сырган материалы, әйме, мин әле андый сыйфатны әле бүген дә тапканым юк үзебездә. Күргәнем юк андый нене. Плащ, пальто кебек ул. Аның затлылыгы, аның матурлыгы, аның фасоннары, аның материалының зәвыклылыгы, менә минем бүгенге, мин аны саклап тордым, бик озак сакладым. Менә шушында Казанга укырга киткәнчегә кадәр, мин әйтәм, әни, бераз гына әйткәч, мин моны бары киям дип йөрдем. Әйе, һәм ул аны шул теге, Ярар, балам, инде Казанда башка әйбер табырсың, дип, ул аны бер ни, чорында, яз чорында нидер Э, юклык э, булган кытлык чорында дип әйтә инде әй таба алмадым бүтән әйберде шуны кискән дә шул әнине э, плащ пальтоны улан умарталары өстенә япкан шундый ни инде менә шундый моментлар алар барсы да үзләренең йогынтысын ясаганнар. Ясамый калмагандыр. Стиль формалар шуга. Шулай, төрле булды. Төрлечә, әлбәттә, бер төрлелекне яратмыйм. Өйдә дә әлеге дә баягы шул хатын кызлар күбез шулайдыр инде. Бер дә булмаса, бер урыннан икенче урынга теге җиһазларны, я җиһазны алып күчереп куйсаң да ничектер, я штораларны алмаштырып элеп куйсаң да ничектер башкачарак һәм бер төрле ямь өстәп куйган кебек шулай бит ә кәеф инде ул бер төрле генә түгел әлбәттә язгылыкта инде теге язча күзләрендә көзчә дигәндәй шулай инде лилия әйе шул алар э, бу тормышта кешенең бала чактан ук үзенең шул э, сферасы булган шул ние э, берничек тә йогынты ясамый калмый барсы да алар влияет на формирование личности дигән әйбер бар. Әле сезнең тормыш юлыгыз да шулкадәр э, кызыклы, шул ук Үзбәкстанда яшәүләрегез, димме, сезнең беренче класска кадәр менә әле кадр артында да әйтеп утырдыгыз, күз алдымда тора э, тюльпаннарның чәчәк атып утыруы. Ул шундый якын кебек, ул шундый ерак, димме? Һәм э, болар барысы да әле бу сезнең тормышның теге мин белгән өлеше генә, әле Без белмәгән катлаулы моментлары, бормалы моментлары күпмедер, әйме? Э, Төгәмме менә карыйм һәм сыкланам һәм э, сезне тәнкыйтьләп тә язалар инде, әйме? Бу кыю стилегыз, кыю адымнарыгыз, экспериментларыгызны һәм мин уйлап куям, эх, мәйтәм, менә мин Зәйнәб апа яшендә Зәйнәб апа кебек булсам, Шундый мәктәп горурланыр идем һәм өчен күңелдән аңлау менә шулай тәнкыйть язучыларны. Сез үзегез ничек укыйсыз бу тәнкыйтьләрне? Гомумән, үзгәреп торган кеше ул һәрвакыт теге күз өстендәге кош кебек, ул һәрвакыт игътибар үзәгендә бит инде. Шулай инде, һаман телевидениедә менә бит әле э, менә насып булды тагын сезнең белән э, очрашып, инде кичерилеп-кичерилеп килеп Килеп менә бүген дә очрашып алу тагын бер Э, халыкка безне инде күрсәтә тагын мидә нәрсә турында сөйләргә мин әйтәм лилия миңа нинди сораулар бирер микән э, уйлап карасаң барсы да таныш кебек барсы да үтелгән э, барсы да күренгән шул ук зәйнәп нәрсә сөйләр микән дип әлбәттә аны тыңлап кызыксынып э, караучылар әлбәттә ул инде бүгенге көндә дә э, бар һәм э, мин инде тыңгысыз шул яктан әлбәттә бер төрлек төрлелек дибез бит инде иҗат кешесе Генә түгел, иҗат кешесенең дә төрлесе була. Э, бер төрле менә ул образын э, сайлый да, шул юнәлеш буенча, мәсәлән, э, ни, йөри дә йөри, таптый да таптый, мәсәлән, юлны. Ул сәнгатьтә ул начар түгел ул. Югары шундый ук бер нәтиҗәләрне алыр өчен шул үз стилендә эзләнеп, үзенең нәрсә теләгәнен белеп Эшләү, яшәү, ул мөһим, бик кирәк, ә, ә теге төрлечә эзләнү, ул инде ә, югалтырга гына мөмкин кешене. Ә, югалып та калырга мөмкин кеше. Ә, башкаруга килгәндә, мәсәлән, җыр мәсьәләсендә үзенең ә, җырыңны, ә, ниеңне кешегә тәкъдим итү ә, мәсьәләсендә әйтәм инде мин. Ә болай, кием э, шул теге э, киемнәр мәсьәләсендә инде килгәндә э, но без инде беренчедән хәзер замана шулай ук бик тиз үзгәрә таләпләр генә түгел бу таләп түгел инде диктовать итәләр бит мәсәлән модада да нидән ә, төсләр бүген генә менә карыйсың э, менә шушындый э, төсләр белән э, яз көнендә күлмәк тектергән идем әйтергә кирәк әйме яңадан күпмедер үтте яңадан алсурак төсләргә күчтек яңадан көрәнрәк төскә көрән дип инде коричневый дип әйтик инде мәсәлән шулай иттереп күчә күчә без үзебез менә мохтаҗ менә шул ниләрдән э, арынып торырга бераз гына мохтаҗ без э, менә бу диктовкага һәм менә шушы кыю экспериментларны еш кына тәнкыйть утына да тотып алалар ләкин сез нишләптер теге кайбер артистлар мәсәлән усал тәнкыйть ясалар шундый усал итеп җавап кайтаралар ансын да күрәм име ләкин син апа ничектер тыныч карыйсыз бугай бәлки шулай тоела гынадыр безгә ул инде тәнкыйть Булмыйча бернинди үсеш юк. Тәнкыйть булырга тиеш ул. Тәнкыйть булырга тиеш. Ә чынлап та менә карап торасың да куеп, бәлкем ул э, нине килешми торгандыр да дип тә уйлыйсың. Ну, әтәң э, эксперимент ясарга кирәктер дип уйлыйм. Барыбер шул экспериментлар белән дөнья алга бара бит инде. Әйе. Әйе, шуңа инде. Эм, аның барсында танлыйсың инде. Юк, инде талашып утырып

Ләкин сез менә һәрчак үзегезне тонуста тотырга тырышасыз. Нәрсә ярдәм итә, нинди кагыйдәләре бардыр бәлки, кемгә өчендер киңәш буларак яңгырар? Ә,
кагыйдәләр бар. Барыбер кешенең үзенең иртән тордың, теге бар кәефеңне үзеңнең нитергә кирәк. Планыңа башта бүген мин нәрсә эшләргә тиеш? нәрсәләр куелган әле. Сез план корып э, яшисез. План корып дип инде плансыз булмый инде. Вакытында барып җитәргә кирәк. Кешене бер подводить итәргә ярамый. Мәсәлән, шулай бит, э, сөйләшкәнсең икән, аны үтәргә кирәк. Андый э, җаваплылык күп инде. Әлбәттә, үз өстеңә алгачтан инде аны эшләп чыгарга кирәк. Ул бездә дә шулай инде. Башта планлаштырып теге, бүген мин нәрсә эшләргә тиеш, кичтән үк иртәгә мин нәрсә каралган әле минем дип бөтенесен планлаштырасың инде һәм шул план белән э, үзеңә э, әлбәттә башың авырта икән дару эчеп куясың инде э, шулай җыясыз үзегезне әйе бик теге бара алмаслык дәрәҗәдә теге ниткән юк инде алай менә салкын тиюләр инде ул Була торган хәл.
Була торган хәл, ансы инде аным сайын. Мин нәрсәгә бирәм бу сорауны, чөнки без сезнең белән бер видеоматериал, бер клип төшергәндә, әмма безнең кызлар иртәнге 6-да сезгә визаж куйган иделәр. Һәм мин инде Зәйнәб апага шалтыратам, курка Ка ничек булыр икән, шулай алтыда ук кызу төшкәнче эшләп калсак, дип. Һәм сез берсүзсез, шул минуты, сәгатендә җыендыгыз, бер минут та соңга калмыйча киләсез һәм эшлисез. Менә сез съемочный площадкада иң зур хөрмәт уята торган артистларымның берсе. Ничек шулай булдыра аласыз һәм менә бәлки шулай булдыклылык сезнең бүген уңыш серегездер?
Бәлкем шулайдыр да, ну мин теге Ты барыбер вакытында тырышам инде. Йокыдан торырга авыр, әлбәттә, һәркем өчен инде. Ты һәркем мин үзем не тәгә әйтәләр бит. Жаворонок түгел мин. Сава, төнге, төнге кош. Шуңа күрә иртән барыбер авыр инде э, торуы. Ну, тырышам мин ничек, ну, кирәк булгач. Әлбәттә, э, кирәк дисең, әйе, кемгәдер салмыйсың инде. Иҗат дисез.
Э, әйе. Иҗат инде янып киеп Э, яшим инде, әлбәттә, кайберләрен э, монда мин җитешмәгәннәрен, өйдәгеләрен инде, әлбәттә, ана э, башкаралар. Ниләр? Егетләрегез. Егетләр, әйе, әйтсәң, әйтсәң. Зөфәр тоже шулай ук әйтсәң. Башкарга мөмкин. Әле кайттым да нидән. Э, мин әйтәм, минем минем үземнең туалетым э, анда инде туалет ватылганга хә ярты ел инде, ярты ел. Шул туалетны рәтләп куючы юк. Мин әйтәм, э, мин моңарга өйдә калган кешегә Зөфәр өйдә калган. Ишем пыша инде мин әйтәм. Ишем мин күптән рәтләп куйган булыр идем инде. Бөтенләй бер чыгарып, э, менә все булды дип мастер чакыртмыйча да мәсәлән. Шул элементарный кайбер әйберләрдә инде

Ну, шулай итеп э, йөрисең инде. Э, нитеп, э, сүгеп куйган буласың. Үзеңне сүгеп куясың. Нигә кирәк инде ул сиңа дип куясың кайвакыт инде ризалашкан вакытта. Ну, шулай да яңадан шул әлбәттә төп бурычым минем инде сәхнәдә мине җыр белән көтәләр Э, һәм инде шуңа күрә мин э, сүз белән әйтеп бетерә алмаганын җыр белән әйтеп бетерергә тиеш шуңа күрә мин моны ул җырымны э, Россиябезнең төрле төбәгендә яши торган халыкка барыбер алып барып җиткерергә тиеш. Алар көтәләр, алар инде әлбәттә очрашу, һәрбер очрашудан нинди дә булса үзләренә ям алып, менә шушы рәхмәтле сүзләр белән кеше шулай сине озатып кала да, шуннан соң яңадан кабат синең эшең канатланып кайтасыз.
Бушка э, үтмәгән көнең һәм чынлап та син дөрес эшләгәнсең икән. Мин дөрес эшләгәнмен бу эшемне, Аллага шөкер. Аллага шөкер, бу эшне без эшләдек дигән, без булдырдык дигән ни белән? Шул нигә баргач инде һәм шулай итеп яңадан барлык эшеңә нәтиҗә ясыйсың да шуннан соң э, башта э, кирәк һәм

Һәм менә сез искә алып үттегез Зөфәр абый турында. Ул елларда эстрадага сез шулкадәр көчле, ташкын булып килдегез. Чын менә ир-ат тавышы, әйме, баритон дип атала бит инде ул, әйме? Һәм сезнең шуның хәтлек матур үзегезнең тавышыгыз һәм тамашачы үлеп гашыйк булды сезгә дә, Зөфәр абыйга да. Һәм искиткеч матур дуэтлар туды. Ул дуэтлар чыннан да менә дуэт теге Әйдә бергә җырлыйк әле дип, бүген кайбер дуэтлар шулай ябышкан кебек бит инде, әйме? Ярай, әйдә бергә җырлап карыйк әле дип. Ә менә сезнең очракта ул ничектер уйланылып, иҗади әсәр булып туган дуэтлар. Нишләп дуэтлар аннан соң кимеде? Сүрелдегезме? Әллә инде тагын башка кешеләр үсә башлаган өчен кабатланасыгыз килмәдеме? Бәлкем, ул берәр теге музыкаль әсәр эзләнү аркасында теге тукталып каласың шунлык белән дә булырга мөмкин ә, без инде бер матур җыр әлбәттә эзлибез менә сөю җыры дигән бик матур җыр табылды ул ә, лирик ә, бик матур кабул ителә бигрәк тә уфа тамашачысы башкортстан тамашачысы белән аның авторлары да Башкортстаннан. Вот. Менә, мәсәлән, шулай чыгып-чыгып куя ул җырлар. Бик матур. Аны башкорт телендә дә җырладык әле без. Шулай иттереп, нәрсә әйтәсе килә инде. Тукталып калу булырга да тиештер ул, бераз гына үзеңә нәтиҗә ясап, теге бер төрлелеккә кереп китмәс өчен әйме? Ниндидер бер әйе эзләнү кирәк бит инде ул. Эзләнмичә булмый. Шуңа күрә булганнарын барыбер менә сорыйлар, аларның башкару бар инде. Шуңа күрә яшьләребез бик матур җырлары белән, дуэтлары белән килеп кергән ниләр бар, парлар бар. Кирәк дип түгел, план белән, расчет белән түгел, кайвакыт бер-берсенә бик шундый ятышлыгына тавышлар, матур итеп халыкка менә бүгенге көндә шулай бер э, кирәк кереп калырлыгылары да бик күп әйе ә иҗат бит инде ул туктап тормый ул барырга тиеш э, яшьләребез яшь буын үсә алар үзләренең менә шушы бездән ишетеп үскәннәрен тыңлап үскәннәрен яңадан үзләренең теге әйтәбез интерпретация или мәсәлән үзләренең ишетү белән э, ничектер яңача үзләренең авазларын катыштырып әлбәттә алар тәкъдим итәргә тиеш шулай булганда безнең Барыбер бөтен халкыбызның сәнгате ул бәйләнеп бәйләнеп бер берсенә төрле яңгырашлар белән менә шулай ул алып барылырга тиеш ул туктап калмаска тиеш һәм инде менә шул яшьләр эзләнүләр белән инде әлбәттә матурлы җырларны тагын да тапсыннар башкарсыннар һәм бездән дә яхшырак итеп башкарсыннар булсын андый моментлар аларны бөтен дөнья күләм күрерлек иттереп менә профессиональ әзерлек белән дә хәзерге бүгенге көндә тенденция менә бик шундый бер үк теге көйле җырны төрле сүз белән җырлау ул инде теге кызык түгел мәсәлән бер үк ки, ки карасаң эзләнеп карасаң нәтиҗәсен карасаң мәсәлән кайбер не башкаруда репертуарында шул бер үк интонация бер үк көй әмма сүзләре генә икенче төрле иттереп тәкъдим ителә ул теге шоу ясап теге ни ул сизелми теге халык теге аны моны кагырмый әмма менә шуңа күрә безне бер төрлелектә генә гаепләмәсеннәр өчен төрле төрле ниләр әзерлек белән әлбәттә профессионал профессиональ профессионаллар үссә, ул безнең э, җырыбызны, сәнгатебезне, гомумән, менә шу бүгенге көндә безнең татар халкының нәрсә белән яшәгәнен, нәрсә белән су сулап, э, җырлап, көн күреп яшәгәнен бөтен илләрдә, бүтән илләрдә күрерлек иттереп, шуның өстендә эшләргә кирәк. Бүгенге көндә менә мин профессионал э, күзлектән барыбер карыйм. Ничек булса да, әлбәттә, мин үзем халыкчан, халыкчан тәкъдим итәм төрле ниләр. Менә конкурсларга барып, чын караганда шундый нәтиҗә ясыйм. Безнең бик яхшы, югары дәрәҗәле конкурсларыбыз кимеде, бар иде. Алар әзер әзерлек үзәкләре не үзләренең безнең халкыбыз өчен тәкъдим итмиләр яшьләр. Менә алар минем миңа калса китәләр бүтән милләт кешеләре өчен ни үзләренең мөмкинлекләрен, талантларын бирәләр. Безнең халкыбыз өчен эшләмиләр. Шунлыктан менә шунлыктан безнең мин үзем мин нәтиҗә ясап менә нинди әйтәсем килә, шул нәтиҗәсен дә әйтеп куйдым. Шушындый безнең үзебезгә сыйфатлы шәп тавышлы э, ниләребез җырчыларыбыз күренми башлады э, аны эзләргә кирәк без сөйләшкәндә дә әле кадр артында да бик зур юл үтергә тиеш артист тамашачы күңеленә барып җиткәнче шул ук җырын сатып алырга аранжировкасын ярый сезнең улыгыз талантлы аранжировкаларны улыгыз ясыймы бит шактый озын юл шуңа күрә яшь кеше дә уйлыйдыр инде тукта әле тамашачы алырлык, тиз генә алырлык җыр эзлим әле дип сез шулай уйламыйсызмы? тамашачы тиз генә алырлык тамашачы тиз генә күтәреп алырлык җыр җырлыйм әле дип юк катлаулы җыр җырлаганчы менә шалт кына тиз генә үтеп килә торган җырны популярлык э, белән э, э, теге бүгенге тамашачы тартып алды да шуны җырлый барыбер менә профессионал профессиональ күзлекнең әзрәк аермасы бар аны онытмаска кирәк чөнки сиңа каядыр берән чит илгә барасың икән Ә синең ул теге попса или там шундый җиңел генә әйбереңә карамыйлар. Таләп итәләр э, бүтән төрле э, күзлектән чыгып таләп итәләр. Менә шундый э, нине юлны шул уровеньне бетермәскә кирәк. Әлбәттә, менә шуңа күрә әйтәм бит инде, министерстволар безнең ул өстә, ул аның өстендә бик нык эшли башладылар. Э, бик тә куанычлы. Чөнки кая барсаң да, э, ике ике ноталы җыр белән генә мәсәлән барыбер э, кыен. Була ул. Кая барсаң да менә шул сиңа барыбер икенче яктан, профессиональ яктан бөтен җирдә синең базың, синең нинди мәктәбең, нинди менә шул яктан нәтиҗә ясап, ничектер нитәләр, ни сөйләшәләр. Ул бөтен өлкәдә дә шулай ул. Әйе. Шуңа күрә Әйтәсе килгән э, нәрсә менә без бит менә ике төрле сүздә телдә сөйләшергә мөмкин. Син бүгенге көннең популяр музыкасы турында да шул яктан чыгып та сорауларыңны биреп әйтәсең әйме? Кайвакыт минем инде кыстырып куясым килә. Югары дәрәҗәле э, профессионал э, профессиональ э, как-то караш белән тәрбияләнгән буын өстендә эшләү турында әйтәсем килә минем. Ул турыда Безгә тукталып калырга ярамый, хәзер бигрәк тә эшләргә кирәк шуның юнәлешендә. Чөнки безнең ә, халкыбызның җырларын куркмыйча, оялмыйча матур итеп җырларлык яшьләребез, алар тартылсыннар, менә үзебезгә тартылсыннар, бүтән милләткә китеп бармасыннар. И, яки бүтән милләт җырларын җырлаганда да безнең үзебезнең җырларыбызны тиешенчә матур итеп

Менә сәйтәс бездән дә яхшырак җырласыннар дип монда сезгә кадәр Зөфәр абый Хәйретдинов булган инде һәм без Яңа йолдыз проекты турында сөйләштек һәм Яңа йолдызда тәрәзәңә ай килер дигән җырны бик заманча итеп башкарган иде бер кыз һәм зөфәр абыйдан сорыйм зөфәр абый зөфәр абый хәйретдинов төркеме иде ул аның укучылары э, сезгә җыр ошадымы дим инде ул әйтә «Э, зәйнәптән дә яхшырак ул җырны беркем дә беркайчан да җырлый алмаячак ди һәм менә шул үзегезнеке иткән һәм халык күңелендә нәкъ менә беренче мелодиясеннән нәкъ менә сез күз алдына килеп баса торган җырларыгыз сезнең репертуарда бүген Аллага шөкер, шактый. Берәрсенә генә тукталып, бәлки аның ничек тууын, ничек халыкка чыгуын, нинди этапта язылуын бүлешә алмассызмы икән?
Андый җырлар инде э, күп.
Менә мәсәлән, янкеләр хаман шул икән, ләкъ чытканнар хаман шул икән. Минем өйдә ул җырны тыңлаганда бөтен кеше елый. Ул шуның кадәр һәрбер кешене туган нигезенә алып кайта торган сүзләр. Әйе, сүзләр, сүзләрдән дә күп тора. Әлбәттә, сүзләргә бәйләнеп туылган э, мелодия килер э, э, инде әгәр дә тәңгәл килсә дибез бит инде. Әлбәттә, матур була. Ул җырның тарихы инде хәзер онытылды да. Асия апа Юнусова сүзләренә инде ул э, Венер Мөхәммәтдинов бу э, Себердә э, яшәп иҗат итүче һәм анда балалар белән дә шөгыльләнеп, үзенең бөтен гомерен шул сәнгатькә бүләк биргән ни безнең авторыбыз, ул инде җыр авторы язды, махсус минем өчен яздым диде ул аны. Сезне күз алдында тотып. Менә шул. Күз алдында тотып, тавыш мөмкинлекләрен, теге э, тембрны э, шулай күз алдында тотып язылган әйбер, әлбәттә, барыбер уңышлырак була инде ул. Ә менә шулай һәм э, ул бик яхшы гына э, халыкка керде, әлбәттә. Э, бусы да куанычлы. Андый җырлар бар. Менә бу алкаларымны ничектер без Азат белән Хусаинов. Иске э, квартирда торганда, әле ул безнең белән эшләгәндә, безгә килгәч, мин аңарга э, бер ике фразадан торган ни, ноталарымны бирдем. Мин әйтәм, шулай, шулай, э, бер ике өч, юк, мин куплетнымы бирдем аңарга, припевмы бирдем. Мин әйтәм, шулай, шулай дип үземчә әле ул вакытта әзрәк нота белән төрткәләп, аннан соң карады, Чат монда мин синең закорочкалар оңламыйм инде дигән була. Э, но мин анда шушы алкаларымның җырын күңелмә килде дә яздым да. Э, шулай онытканчы ничектер диктофон булмаган инде ул вакытта. Төртеп куйдым мин аны. Э, шуннан соң килгәч бирде. Яра, яра, мин бу готовый булган инде бу. Диде дә, мин моны яра, мин төзәтәм, диде дә, ул шулай ул аңарга кушып үзенең неен язып бетерде. Ул җыр менә шулай туды ул җыр. Яңадан инде ул яңадан Азат Хөсәинов киендә мин аны практически мен да үзгәрттем инде диде. Әмма менә шул кайвакыт менә шул күңелдән бер ике генә ни юл туып куя да менә шуны күрсәтәсең дә Шул нигезгә алынып җыр туып куя инде, әлбәттә. Ул да яхшы, әйе. Менә ул да начар җыр булмады барыбер. Менә аның профессионал үзенең теге аккордлары белән әйтергә кирәк. Шул минем шул э, бәләкәй генә шул моң һәм менә шулай бергә тәңгәл килеп матур гына җыр туып куйды. Андый җырлар җырлар сирәк, әмма менә э, хыял дигән җырны э, яздым инде Ренат абый сүзләренә көен. Кайвакыт менә шушылай э, укыдым да аларга аның янына Ренат Мөслимов янына без еш кереп йөри идек. Э, Зөфәр белән керегез әле чәй эчәргә дип чакыра идек. Соң шунда Давид инде Вареста Э, концерт та куйган булгач ничектер без якыннан аралаша башладык э, шул дворец спортының үзендә эшләгән булгачтын инде э, яңадан без аның белән шулай уртаклык сүз табып ул миңа да әйтте ничектер әйдә үзең яз дип теге нигә үзең язмыйсың дип мин әйтә бигрәк матур шигырь дидем инде мин укыдым да аның кырында ул укыды ашынасың әй ярам итеп язып карыйм чынлап та менә ул тоже хыял минем күңелемә Кереп. Ник тә керде дә, язdım. Хыялда булса да сагынып, кайт син тәнәдә әйләнеп. Шундан җырлап утырдым да кереп китте и ки язылып куйды. Менә ул әйтмәгән булса, әйдә үзең яза. Мин бәлкем ярар, бер авторга биргән булыр идем. Кайвакыт менә кешенең шулай дәртләндереп куюы, әйтеп куюы да Ритә. Халисә Мөдәррисова сүзләренә язылган Көтәр көтәмме, көтәрмен, көтәрмен дигән ритмичный җыры шулай ук менә сүзләре ошады да язып куйдым. Бар андый минем сирәк, әмма андый җырлар минем блокнотымда бик күп. Торалар, әйе, килер. Килер. Хамид үзенең шигырьләрен дә көтеп, берәр авторныкын алып, шулай алаберсә э, язып бетергән вакытлар да бар кызык кына менә кайберләре генә шулай бөтен җирдә алай язылмый кайберләрен менә шул э, көйләрен җибәрәләр дә автор э, менә шул җыр ошады менә аранжировка эшләп бир әле менә шулайрак шулайрак дип егетләргә әйтәсең дә инде шул телефон аркылы һәм шул э, кайбер ниләрен демкалар җибәреп шулай иттереп ни генә шул телефон аша хәл ителә торган Моментлар да бик күп. Әйе. Ә бармы, мәсәлән, сезгә ясап җибәрәләр һәм сез аны бөтенләй алай күрмәгәнсез һәм сез аны ошатмыйсыз? Бар бар андый җырлар бар. Э, икенче тапкыр э, яздырган аранжировкасы белән ятучы кайбер бер унлап дигән җыр ята. Алар теге алдым да мин аларны. Аны кеше эшләгәч аңарга бары бары түлисең инде. Түләүле, әйтәм, туктале бу әйдә икенче төрле эшлик дип алай эшләткән моментлар да бар инде барыбер һәм сез бик э, озак э, сайлыйсыз бугай җырларны монда кунакта илнат фәрхуллин булган инде мин ди нәкъ менә зәйнәб апаны ди күз алдында тотып ди яздым җыр ди аңа җибәрдем һәм бары тик ярты елдан соң гына ди зәйнәб апа илнат теге җыр әле синең җырламыйлармы кая эшләп карыйм әле дип әйтте ди әйе э, аның бер-ике җыры. Шулай ук Арыжевка саткан э, мәхәббәт дигән җыр ята, тагын берничә җыры э, ята. Инде бәлкем берәр нәбиремен э, үзем вакыт булмаса. Сезнең Акбулат шулай ук иҗат итә олы улыгыз. Иҗатта инде ул янып киеп яши, үзенең ниндидер стиле белән янып киеп яши. Үзенә генә шагын җырлары бар. Алар тоже шулай ук үзләре бергәләп утырып та ясаган аранжировкалары бар бугай. Э, былай үзе инде заказ биреп ясата, шулай ук э, э, нәрсә кирәк әйтеп, аңлатып үзенә, нинди ритмда, нинди звучание булырга тиеш, нинди аккордлар, ну аккорд дип инде шул сөйләшеп. Тик торалар Кемгәдер заказ биреп эшләтә инде ул үзе генә бөтенләйен эшләми, аранжировкасын эшләми, бар үзенең генә ясаган, нидер гади генә аранжировкалары. Ул анда гитарасын да үзе яздырып утыра әле. Гомумән тавыш яздыру буенча Акбулатның шактый уңышлы бу гаиме эшләре. Бер проект өчен безгә бер җыр язып биргән сезнең белән дуэт бала белән. Шундый матур итеп язган ул аны. Сезнең дә тавышыгыз шундый матур. Баланыкын да матур итеп кушкан. Балалы балалар премиясе өчен. Ә инде студиядә ул әле бик профессиональ эшли дип аңлыйм. Ул омтыла, эзләнә, бик нык күп тикшереп, кайда ничек ясалган, ничек булырга тиешлеген эзләнеп, ясап Э, Аллага шөкер, э, шактый инде ул э, үсте. Минем күз күзлегемнән дә караганда, мин бит аңарга беренче җырларны ул студияда эшли башлаган вакытта ышанып тапшырдым. Шуңа күрә ул инде ни, шуннан да ул аңарга бер ни булды. педис э, теге толчок ә именно битергәе һәм шушындый ниләр белән эзләндүләр белән һәм үз өстендә тик тормау белән инде әлбәттә матур матур иттереп сводить итү ул бит бик авыр студияда утыру ә, җырчыларның ә, тавышларын музыка белән бергә берләштереп сводить итеп ул бит окончательный теге продуктны китереп бетерү продукт продуктны чыгару ул бит әле бик авыр тыңлаганда гына ул теге матур кебек инде ә мәсәлән бик нык эшли торган эшләргә кирәк тавышлар бар аларын чистартырга кирәк тавышлар бар менә мәсәлән мин аңа карап торам да ой мен әйтәм бигрәк эшең авыр инде мен әйтәм бигрәк тә студияда утыручы ул звукорежиссерларның да эшләре бик авыр, бик авыр. Һәм менә Акбулатка бер яктан әйе ярдәм булгандыр шундый көчле әти, әни гаиләсендә үсү, ләкин бит икенче яктан бар шундый бер күләгәдә калу. Сез үзегез дә бик масштаблы кеше, әмма Зөфәр абый шулай ук иҗатта иде. Акбулат менә бу әйбер белән очрашмадымы? Әйтмимме сезгә? Менә сезнең сезнең улыгыз итеп карыйлар дип. Юкмы? Әллә киресенчә горурлык исе генәме?
Ул теге, ну... Төрле вакытлар буладыр инде. Төрле вакытлар була инде. Әллә танып индәшләр әме, әллә пләштән таныдылар ди, әллә тавыштан таныдылар ди. Минем аркадан да сиеп китәләр дип, тоже э, тавышын яратабыз дип әйтәләр дип. Шундый сөйләшләр бар инде өйдә утырганда. Әйе, Кара таныдылар бит әле, кызык инде, әле пляжтан истә калдырганнар, әле тавышына истә калдырганнар дип шулай. Ә, бар инде, соң, әлбәттә, ул э, безнең э, инде иҗатыбызны хөрмәтләп, э, бик нык зур бәя биреп э, яши. Э, әлбәттә, шуның белән тәрбияләнгән. Э, ул бит инде, без бит өйдә утырганда инде физмат бетергән кешеләр түгел яки строительныйны бетергән кешеләр түгел без нәрсә турында сөйләшәбез без инде әлбәттә җыр турында э, телевизорда э, җырлаган э, кешеләрне карап аларны кайвакыт менә шундый обсуждениелар мәсәлән була менә менә ничек булырга тиеш кирәкме алай кирәк түгелме ул бит инде безнең Үзебезнең Сеңдер... семейный кругта, мәсәлән, ул бит инде шундый сөйләшүне тыңлап үскән бала, әлбәттә. Шуңа күрә инде э, ул күп очракта э, инде кайбер моментларда хәзерге яңа современный күзлектән карасаң, алар э, икенче төрлерәк һәм яхшырак уңышлы айыра белү момент яхшы моментлары да бар. Әйе, әйе. Аның да. Шуңа күрә үз өстендә эшләсә кеше, әлбәттә, барыбер инде уңышлы була. Әйе. Биргәне генә түгел. Шул ук менә Акбулат чирагында да бу минем шәхсән фикерем генә. Ул миңа калса шул кадәр кызыклы, шул кадәр көчле музыкант. Бәлки э, аңа э, ничек дип әйтим, әгәр дә ул Зәйнәп Фәрхетдиновның улы булмаса, Бәлки ул тизрәк тә чыккан булыр, сез алай дип уйламыйсызмы? Ә... Чөнки безнең менә ә, җәмгыятьнең шундый кысаларга күрә тыга торган моментлары Әйе, бар шул. кешеләрне. Бик дөрес әйтәсең син, Лилия.
Бик кызыклы кеше ул Акбулат. Менә болай сөйләшеп утырганда да шул кадәр тәртипле. Ул һәрвакыт нәрсәдер эшли. Менә бу материалны эшләп карыйм әле. Тегене яна, аңардан шуның кадәр уңай энергетикасы килә. Һәм мин әлегәчә аңлап җитмим, ничек ул әле популярлашып китмәде икән дип. Ул бит шуның кадәр талант.
Ә, Аллага шөкер инде миңа да шый тавышлар да шый. Ә, нигә? Ул менә әле музыкант дидек дә ул әйе, музыканың бөтен өлкәсен ә, аңларга тырышып, бөтен нечкәлекләренә кадәр ә, нитә. Ә, тырыша. Ә, әле бит әле ул музыкант, ул ә, нине бетермәде, мәсәлән, ни дидер, уку йортлары бетермәде. Әйе, менә шул хакта да сорарга теләгән идем музыка, Ул кулында кайбер кеше инструментлар тотып уйнап музыкант була мәсәлән клавишада гитарасында ул андый музыкантлар бар но ә бу э, как музыканың бөтен нечкәлекләренә анализ ясый ясый ул э, үзе фортепианода э, подбирать итә инде былай гына берничә генә җыры бар ул теге шуңа күрә кызыксынып нитеп карый мәсәлән музыканың Калган ягына нечкәлекләрен тырыш төшенергә тырышып яши. Әйе, шул ук менә шушы студиядә аңарга аның барысы да кирәк. Кирәк икән инде. Шул музыкантларны алар чакырып, үзләре заказ биреп, уйнатып, андый эшләрен эшләт Эшлиләр. Ә болай менә бу шул яктан инде, әлбәттә, безнең бит инде һәрбер өлкәнең үзенең ачылып бетмәгән нечкәлекләре бар, аның өстендә тотынгач, әлбәттә, ул аны бөтенесен белергә тырыша. Без менә әйтәбез, без без бер музыка турында сөйлибез, әйтәләбез, әйме? Мәсәлән, музыкант дигәчтен инде менә аранжировщик, мәсәлән, или нәрсәкәй. Ә бу очракта, мәсәлән, студиядә утыручы, как бы уже мин аны музыкант дип әйтәләм, чөнки анда күп э, без ишетмәгән моментлар бар, техник яклары бар. Менә ул якларын ишетеп, э, музыкада дөрес э, урнаштырырга кирәк, катлаулы. Шул яктан инде, әлбәттә, вакыты аның студия белән бик күп бәйле. Әле үзе белән шөгыльләнергә, әлбәттә, ни кирәк, шулай ук вакыт табырга кирәк, табырга тырыша. Менә шулай безнең концертлар белән бергә чыгып, анда да чыгыш ясый. Әйе. Үзенә аерым, бәлкем, берәр нинди ни белән әле оештырырлар да, бәлкем инде әле группада барлыкка килер. Ансы инде алда тагын карарбыз, күрербез дигәндәй. Менә Акбулатны без бит әле Яңа йолдыз проектында да күрдек. Ә сез бик әйбәт этәргеч булды. Жюрида утыра идегез.
Әйбәт этәргеч булды беләсезме? Әйбәт. Әйе, ул аңарга бер төрле стимул. Э, чынлап та бирде. Э, ул көтмәгәндә үзләре дә көтелмәгән. Ә сез чынлап та белмәдегез, маңа киләсен? Юк. кем әйтмешли белмәдем ипидер белмәдем чынлап та э, мин шаккаттым мен анда бик нык ниттем мин бит әле э, әзерлек үземчә уйлыйм бит инде э, нинди булырга тиеш дип ә ул инде үзенчә һәрбер баланың үзенең карашы бит инде шуңа күрә үзенчә ярата үзенчә яши үзенчә сайлый шуңа күрә инде ул көтелмәгән генә бер ни булды миңа, удар, шок булды, әлбәттә. Әмма ә, ниндидер башлангыч өчен менә андый конкурста э, ул э, сәхнәгә э, чыгарга теләгән, әмма яратып, янып киеп э, теге э, теләгән нигә э, кешегә инде әйтик инде җырчы кешегә җырчы булырга теләгән кешегә ул э, конкурста бик файдалы

Менә ул бәләкәй генә эпизодтан мин нишләптер сезне бик таләпчән әнидер дип уйладым. Әйе.
Микрофонны монда алай итеп тотмыйлар микрофонны дип кенә әйтеп куйдыгыз. Менә бер бер җөмләдән әйтәм, аһа. Әйе.
Синең сүзеңә игътибар итсеннәр, иң мөһиме. Менә яшьләргә дә киңәш дип әле әйттегез дә, нинди киңәшләрегез бар дигән бер соравыңда. Шуңа күрә без инде үзебездә бөтенебез шулайрак булгандыр, әмма барыбер менә киңәш итегез, киңәш киңәшкә колак салырга кирәк. Киңәшне бирергә була аны. Әмма колак салмасалар, әлбәттә, аның бернинди файдасы да юк. Шул ук менә өйләнгәндә, кияүгә чыкканда нинди генә теләкләр теләмиләр, әйме? Анда, мәсәлән, шул ук, мәсәлән, мулла да укыганда, никахында да, нидә дә име, менә ул сүзләрнең төбенә төшенеп тыңлап утыручы бармы икән? Менә. Шуңа күрә тыңларга кирәк. Һәрберсенә киңәшнең барыбер колак салырга кирәк. Бер тапкыр гына булса да үтәп тырышып эшләп карарга кирәк. Шул вакытта була. Әйе, таләп тә әйтергә була, киңәш тә бирергә була, әгәр дә аны сиңа игътибар итмәсәләр, үз белдекләре белән җирсәләр, барыбер инде ул Яшьлек максимализмы үтеп тә үз китә. белдең Әйе, белән үз йөрүне белдеге бик белән. ярата. Әйе, шуңа Әйе.
күрә бер вакыттан соң ул соңда булырга мөмкин. Шулай шул. Шуңа күрә Өлкәнрәк кеше барыбер сиңа ул юк барга, юк бар сүз генә әйт, юк бар сүз әйтми. Барыбер э. аның э, нигезендә бер файдалы э, бер ние була, фикере була. Э. Шуңа күрә аларга ала белергә кирәк. Ул тоже бик зур талант. Терәпчән булсагыз да, сез ниндидер кысаларга кертмәгәнсез дип аңлыйм улларыгызны, әйме? Музыка, шул ук музыка белән дә шөгыльләндерү мәҗбүри булмаган, әйме, аларның балачакларында. Әйе.
Менә ул э, мәҗбүри булмады. Беренчедән, мин үзем калып, э, таләп итеп утыра алмадым, чөнки менә гастрольләр. Гастроль белән киттем, мин дөресен генә әйткәндә, бәйнә-бәйнә аңарга аунатып утырмадым. Ансы минем бик зур э, ни булдыксызлыгым, бик зур булдыксызлыгым. Беләсезме? Чөнки мин аны әгәр дә өйдә калып, э, шуны өйрәткән булсам, мәсәлән, э, ә мин апа белән калалар, мәсәлән, кайдадыр э, кем беләндер шөгыльләнә, э, мин аны жәлләү дигән әйбер, ниндидер менә шушы э, нитте. Менә ул вазифалардан аларны бушатты һәм шуңа күрә менә бу музыкага керде дәвам итмәде, укымады. Вот. Аннан соң үзе әйтеп куйды, Нигә мин тотынмадым икән? Инде импровизация алып теге уйный башлаганы я, теге үзеннән үзе теге. Менә шундый вакытында. Һәм менә шул таләп итү кирәк, кырында булсаң, үзең таләп итәргә кирәк. Кемгәдер калдырып, мәсәлән, бармакларына суга-суга, мәсәлән, нык теге кыйни-кыйни, мәсәлән, инде Алай мәхәббәт уяту булмый инде. Алай, әйе, мин аны булдыра да алмыйм инде, әлбәттә. Әмма баланың кайсы якка талантлы э, мөмкинлекләр кайсы якка күбрәк икәнен кечкенәдән тикшерергә кирәк. Әйе, шуңа күрә тырышырга кирәк ачырга һәм минем иң зур теләгем э, ана кеше баласы белән үзе шөгыльләнергә тиеш, үзе укытырга тиеш, үзе үзе аның баласының балачактагы ниләрен көнен аңарга аның белән шөгыльләнергә тиеш багышларга тиеш ана кеше Ә менә шул минем үземнең э, шул э, ни инде менә күңелемдә калган нәрсәкәй э, эш белән без бит бик мавыгабыз инде әлбәттә ул бөтен миллион хатын кыз бизнес вумен я булмаса бизнес белән нитергә шөгыльләнә алдырырга тырыша, алдынгы булырга тырыша. Әмма икесен дә берничек тә бергә апарып булмый. Э, бик күп нюанслары аның нитә юк югала. Шулай бик дөрес әйтәсез. Мин зур киңәшем шул.
Хатын кыз ничек тә булса да, әмма шундый кеше сайларга кирәк, э, ул сиңа мөмкинлек бирсен, э, бала белән шөгыльләнергә, шундый ниләр тандем булганда барысына да ирешергә була, әлбәттә.
Ләкин менә сез халыкка хезмәттә булгансыз инде. Сезнең яшьлек гастрольләр бик күп булган, бик күп концертлар булган. Дөрес аңлау аңлаусам индеме? Булды инде.
Популярлыкның пигында булгансыз, нәкъ менә Әле әни булган чакларыгыз да, ул сезнең нык популяр вакытларыгыз, мин хәтерлим, безнең өйдә сезнең һәрбер кассетагыз тора иде, шул ук әти-әниләр, мәсәлән, ә, ниндер районга килдегез микән, без бу көзге яңгыр ишеп ява, э, авылның беренче башыннан икенче башына чыкмаслык Көн иде бу, районга Зәйнәп белән Зөфәр килә дигәч, әти белән әни шул якыеп яуган яңгыр астында чыгып киттеләр концертка. Менә шундый, шундый халыкның шашып, сезне яратып, алар хәзер дә бар инде, әлбәттә, ләкин ул буын әз генә теге яшьлек максимализмыннан авышканнар, алар инде бераз тынычландыр, тынычланганнардыр, ләкин менә шундый пиковый вакытларыгызда нәкъ менә әни булган вакытыгыз белән бергә туры килгән сезнең. Шул безнең яшьлек инде, алар да э, баласы да алган, баласын да карарга өлгергән ничектер э, яшьлек дәрте белән инде Әйе, тегесен дә әйе. карарга ашкынган. Менә шулай э, үтә инде ул вакыт э, м, шул теге тк- бөтенесе менә бәйнә-бәйнә бара бер генә чор инде ул. Әйе, бер вакыт кына. Зөһрәнең, э, Зифа апаның бер э, җырында бер вакыт кына дип, на самом деле шул бер вакытта бөтенесенә өлгергә кирәк инде әлбәттә. Э, Инде рәхмәт Шул кадәрлек инде э, зурлап тамашачы килә иде концертларга. Ул э, бик тә куандырадыр и шул көч биргән инде шуның белән бездә канатларны дәртләнеп биргән инде әйе ярар э, минем дә калдырып чыгып китәргә ышанычлы кешеләрем булды ул безнең зөфәрнең апасы апасы белән җизнә идебез инде менә шул аларга калдырып тордык Аллага шөкер, алар безгә бик нык ярдәм иттеләр. Аллага шөкер, тәрбияләре бик нәтиҗәле булды, Аллага шөкер. Чөнки теләсә кемгә калдырып киткәнне мин гомумән яратмыйм баланы. Мин үзем теге менә шул Үзбәкстанда да апаларда бер ел. Сез үзегез шул балачакны үткәнгә. Әйе, мин шуңа күрә. Сезнең бит инде әти-әниегез акча эшләргә дип чыгып китә дә, ялгышмасаммы? Сез Үзбәкстаннан соң әле дәва нигезгә кайтып яшисезме? Ничегрәк? Шундый э, момент була бит сезнең балачакта. Шул мин үзем шуңа күрә э, нигәдер менә шул жәлләү, ничектер кызгану хисе калган миндә. Э, ничектер таләпләргә мин әзрәк кенә икенче төрлерәк карадымдыр дип әйтәм инде балалар карта да. Но үзем ялгыз үскәнгә анда Э, шундый ниндидер бер э, балачак бер ни калган э, өзлегүеме ниндидер бер ни калган инде ул авырлыгы әйе шуңа әйтәм аналар балалары белән булырга һәрвакыт ни үзләренең мәхәббәтен үзенең көчен күрсәтеп торырга тиеш анда инде теге ватып җимереп әле башта ну өйрәндем мин биш яшьтән үк мин русча сөйләшә дирем инде тел ачылганнан бирле шуннан соң анда аңлаша дирек инде әйе барып мин татар кызы идем шыр урыс арасында укып кара әйе шул шундый бик нык не булды инде хәтта без инде
Сез бик сагынгансыз инде, әйме? Сагыну, алар белән үзеңә үзең э, нитәсең инде, үзеңне үзең э, ныктырасың, саклыйсың теге алар белән инде э, сугышып бетәдерик. Үзеңнеке эшләр өчен. Алайлар, инде төрлечә кәчтүмнәрне алып ыргыткан вакытлар булды бер тапкыр. Нигә? Карусельгә утырттылар. Әйләндерәләр дә әйләндерәләр, әйләндерәләр. Бу калсын. Әллә нәрсәләр булып бетте. Башлар әйләнеп шайтырып. Шуннан соң өйгә килгәчтен тәки тегергә мин дә буш калдырмадым теге малайны. Алар берәү генә түгел, бер өчәү иде. Без кызлар икәү иде. Берсе җыгылып төште. Мин тотам, мин тотам. Мин җыгылсам да куркытам. Аты Качилдә. Ой, теңкегә тигән вакытлары булды инде ул да э, бүтән дөньяда. яшәгәндә. Вот, авылга кайткач кына ул әни канаты астында дигәндәй. Анда да
Сезнең э, менә шул чакларны э, сагынып искә аласыз, нидер үпкә юкмы? Язмышка, әнигә. Ну, үпкәләсәң, үпкәләсәң, үпкәләп утырасың инде. Ничәдәсең инде аны хәзер, әйме? Ничә еллар үткәч? Юк инде, андый әйбер юк инде. Соң кем кем теләми инде баласын гына кочаклап өйдә утырырга рәхәт кенә
чор булып торуын бөтен бала чага бала чагала бала бит әле анасы эгоист та була бигрәк тә балалар алар барыбер аларда эгоизм бар әгәр дә бәләкәй аларга берне бирсәң тагын тагын э, нитә ул сорый әйе э, йомшаграк итеп дәрсәң әйе тагын да шул э, нине сорый инде халәттә калгач инде теге аңарга тимәсәң өйрәтмәсәң ди ну шул аларда да бар инде андый таләпчәнлек шуңа күрә кайвакыт может нәни менә шундый ситуациядә калуың синең әле ул тормышка бик каты торырга Э, ни көч биргән уяткан бер э, жилкамы нәрсәдер э, тәрбияләгән инде эчке тотрыклылык булган инде кешенең әйе әйе конечно тауга менеп китәләр и безнең абыйлар апалар ну миннән зурраклар инде күрше кызлары күрше малайлары шунда тауда нәрсәдер тарталар иде нәрсәдер тарталар и тегеләр и миңа да мә ди Дидем. Юк, мин карыйм, утырам тегеләр. И тегеләр шунда апаларга әйтмидер им шуны. Э, Төшкәчтен нәрсә ки тәмәке тартканнар, нәрсәдер тартканнар тегеләр дәшмидер им. Менә шул ничек инде, конечно, андай сатлык булып булмый. Менә шундый э, сыйфатлар, алар кешедә ниндидер бер э, ни уяталар инде, э, катылык. Әйе, әйе. Э, Үзсүзлелек. Э, булмаса инде шул ә, балалар инде ә, назда гына үскән бала ә, гел икенче төрле мин үзем кызыгам ә, кайвакыт гел әни сихырында гына теге мәсәлән минем әти дә бит инде бик ни кеше булмады салгалан вакыты да булды салгалаган вакытта әни икенче хатыны иде минем әтинең ул да ә, тик тотмыйдыр инде әнинен мәсәлән теге ә, йомшак кына булмады Шундый э, вакытларда инде күрәсеңдә, мәсәлән, э, искә төшерәсеңдә инде э, теге мин әйтә дим, кайбердәге гаиләләр иртән иртүк әнисе ни хатыны торуы чәйлекләренә кадәр куеп чәй бергә утырып эчеп мал карарга чыгып китәләр мәсәлән менә мин шундый ни истә калган бик тә дип сөйли дери дә мин әйтә дирим әнигә инде әни мин әйтәм нигә син шундый әти тапмадың ди дирим инде нигә син нигә безнең әти шундый дип мәсәлән балачакта бит инде ул бөтенесе матур булсын рәхәт булсын ничектер икенче төрле бит инде назда булырга тиеш игътибарда ихтирамда шул инде кешенең балачагы иң бәхетле чагы бит инде аның аның бөтен хисләрен тойгыларын тоеп каласы килә Ә бигрәк тә инде шул үскәч тен аны искә төшерәсең дә, искә төшерәсең дә һәм әйтәсең инде һәркемнең үз язмышы, үз юлы, әйе, үз ата-анасы. Шуңа күрә инде ниндидер шундый тормышның моментлары алар сине сынган вакытта э, менә шул ярдәм итергә мөмкин, я э, сындырмый э, калырлык шул кайвакыт ниләр инде алар барысы да тәэсир итә инде әйе барысы да тәэсир итә инде әйе шундый моментлар бар инде ә менә тормыш бер кеше өчен дә җиңел түгел әйе әйе уйлап карасаң авылда да нидә дә бөтен җирдә кеше бит инде бала чага үз ние белән үскән мәсәлән хәзер генә ул теге кулыннан тотып тегендә апаралар кулыннан тотып монда укырга илтәләр э, бер кружокка тегендә машинаға утыртып алып китәләр мәсәлән без инде чагыштырмача авыл баласы беренчедән э, бөтенләй үз ходына үз җаена
юл ярган үскән әйе э, кайтасың йөгереп чыгып китәсең урамына ул теге инде шәһәрнекенә дә хас әйберләр әмма шулай теге мәсәлән, шул ук дәресеңне әзерләдеңме, бу нәрсә белән шөгыльләнәсең дигән әйбер юк иде. Бу эшне эшләдеңме? Әлбәттәме, аннан соң дәресеңә утыр. Әйе, китап артык укысаң, озак укыйсың, телевизор карау. Тоже озак телевизор карарга ярамыйдыр ие бит инде ул. Үзенә күрә инде. Ә менә Зәйнә апа, менә шул э, бик популяр булып, именно гастрольләрдә йөргән чорларыгызны э, алыштырыр идегезме балалар белән утырган вакытка? Ничә моментлары бар. Бар инде. Әйе, әйе. Э, ну, без барыбер алырга тырыштык үзебез белән балаларны. Э, йөрттек үзебез белән гастрольгә. Авыр булса да э, тырыштык. Ну, моментлары бар инде. Бераз гына, әйе, мин уйлыйм, соңрак кына чыккан булсам, нигә инде мәйтәм 40 көнне тулды концерт куярга? Оперныйда Анда инде залларны шул башта оперный иде бит инде. Э, театры оперы балеты мы сыграли или дошли до Екатерины. Вакытында инде концертлар эшли Концерт әйе, нигә кирәк булган икән дип минем шуны гына кайвакыт искә төшәде. Бик авыр, бик э, не булды. Ошатырга кирәк. Әлбәттә. Тегеләй булды.
Менә инде хатын. Бит әнигә, әтигә түгел ул әйберләр. ну баланы ул яшәргә аның бит инде икенче яклап шул э, финанс да булган э, әйе шуңа күрә шул финанс булмаганга күрә э, билгеле без аны куйган инде эшләгән инде әйе минем бит ашатып торучы ирем юк ирем дә бит минем сәхнә кешесе шуңа күрә
олай дисәң дә инде яра мин назланып нәзберкләп теген итеп сайланып утырырга минем мөмкинлек булмады һәрвакыт инде үзем э, барыбер хәл иттем. Ә Зөфәр миңа инде шулай ук э, әйдә, шулай булсын дип э, шулай киңәшләшкәндә без шундый фикергә килеп эшләгән эшләр инде. Ул чор өчен әлеге дә максимализм, ул вакыттагы яшьлек ние теге как бы әле егерме ничә яшь иде соң әле миңа егерме җиде ул вакытта егерме җиде яшь вакытларында эшләдек инде Вот, беренче концертлар, зур концертларны шул булдырам, алып барып чыгам. Инде, әлбәттә, әзерлек тә булган инде. Вот, шулай торып эшләнелде инде ул. Бер сүзсез, әмма менә бүгенге көндә менә синең соравыңа җавап итеп, шуны инде, әлбәттә, ник ашыкканмын икән? Бераз сабыр итәргә ярамы, бер өч ел. Әйе. Мин декретный алып утырмадым, мин беркайчан декретный алганым булмады. э, башта филармониядә эшләдек, аннан соң Аннан киттек, э, яңадан монда НКЦга эшләргә урнашкан идем. Э, анда да тору йорт торак булмагач, без аннан да киттек тә, яңадан инде минем шул э, декретный алырга, минем государственный учреждениедән чыккан неем булмады. Теге декретный чыкмадым инде мин. Әй, алай итеп утыра алмадым. Ә яшәргә кирәк, әлбәттә, барыбер. Шул

скрипкада безнең э, флейталар э, барабанны ул вакытта сирәк аладырык әмма һәрвакыт менә шундый инструментальный э, сопровождение белән эшләдек инде тере инструментлар гитаралар гел һәрвакыт тере килеш уйныйдыр и мәрхүм рөстәм муллин вот сез гел терегә җырлый дидегез әйе әйе әйе гомумән хәтта оештыручылар сезгә зәйнәб ханым әйдәгез Плюска эшлик инде, съемка бара, запись бара дигәндә дә сез бик авыр эшлисез бугай плюска. Әйме, сез һаман да әле минуска эшләргә тырышасыз. Мин җырлый алмыйм плюска. Мин вообще җырлый алмыйм. Шуңа күрә инде мин һәрвакыт шул тере килеш э, җырлыйм. Эшләп торасыз. Әйе. Ул вакытта менә шул э, нәрсә э, ул вакыттагы тупланган җырлар Әйе, алар берсе дә югалып калмый. Менә бер вакыт узу белән, ул вакытта бераз гына популярлашып китмәгән җырлар, мәсәлән, бүгенге көндә алар төс алырга мөмкин. Яңадан аларга әйләнеп-әйләнеп кайтып, Ә мәсәлән, әлбәттә, ул э, бары бер хәзинә, ул бары тупланган материал, эш һәм күп кенә авторларның, композиторларның, шагыйрьләрнең инде ул иҗат иҗат җимешләре алар тупланып бернигә матур итеп көйгә э, тавыш белән тәкъдим ителгән уже материал бит ул әйе күп эш инде ул зур эш инде ул без аны яздырдык үзебезнең студияләр снимать итәдер иек э, күпме э, бер бер кассетада егермеме егерме ничәме җыр иде күбрәк булмаса без аны э, снимать итеп шунда три ул бит э, бөтенесен бергә оркестрда уйный син дә җырлыйсың котлаулы эш без аны э, шулай итеп яздырып әти ниләрдә кассеталарда сакланып радиостанцияләргә илтеп архивларга әйе э, радиостанцияләргә әйе ул бит инде безнең тарафтан куелган эш инде ул э, утызлар җырны кассеталарга туплап э, ул бит инде ул вакытта осталыкны да ниткән инде таләп иткән ул вакыттан әйе һәм вакытында яздырып калдыру менә бүгенге көндә күп кенә җырчы яшь җырчылар карап торам алып җырлыйлар мин элек җырлаган безнең башкарган җырларны җырласыннар миңа әйтәм кайберәүләр шалтыратып нитәсезме бирәсезме ди җырны әйтәм алыгыз күңелемә ятканнары на бер сүзсез әйтәм рөхсәт итәм җырлагыз дим. Ә күңелемә бик барып бетермәгәннәренә ни җавап кайтарганым юк. Һәм инде әлбәттә мин бары тик шул теге алып җырлаулар ягында гына булсын. Менә бүген җырласыннар. Алып җырлау дигәннән Гөлназ Асаева ялгышмасам буран, дулый буран. Әйе. Җырлый сезгә ошыймы?
Наилнеке инде.
Наил мин нәрсә әйтәм менә һәрбер кеше үзенчә бит тәкъдим итә инде вообще минем кешегә карашым хәзерәк шунысы бар мин продюсерлык нием дә теге кешегә образын тудырырга ярдәм әйтәлер мин образын тудырырга киңәш бирергә бик әзер Э, мәсәлән шундый э, ниләрне дә кулланып э, күргән вакытта миңа кайбер ягы ошап бетми аның Ә кайбер тулаем алганда үзе как ни э, җырчы буларак, әлбәттә, үзен үзе менә шулай э, уже алып чыккач, ниткәч, халыкка тәкъдим иткәч тен инде э, теге яхшы дим, яхшы. Вот. Башкара инде мин алай теге нитмим, начар башкармый. Теге үзең Ның теләген башкарган җыр булгачтын, әлбәттә, аны икенче төрлерәк ишетәсе килә. Мәсәлән, мин инде мин аны бу момент белән җырлыйм. Мин аны кабатларга кирәкми мине. Тапсын, тәкъдим итсен бүтәнчә. Бу вакытта мин аны кабул итәм. Ә мин мине кабатлаганнарын, э, мәсәлән, инде Булды бит инде бу әйбер. Әй, ул бит инде как-то ни түгел инде. Э, әгәр эзләнеп үзенең шул үз йөзен ачарлыгы булса кешенең, шул вакытта кызык. Менә сез икегез дә шулкадәр иҗади көчле кешеләр булгансыз һәм андый кешеләргә сәхнәдә генә түгел, тормышта да бергә яшәү бик үк җайлы булмагандыр һәрвакыт. Менә шул мөнәсәбәтләрне нәрсә саклап калды икән һәм бүгенгәчә менә Зәйнәб Зөфәр Гаиләсен нәрсә саклап калды икән, ничек үлде Зәйнәб апа? Чөнки менә Хания апа очрагында да да бит инде шундый икесе дә иҗатта булып бергә була алмаганы. Менә ш хәзер Эльмираның ничек ин. Ләкин менә сезнең ничектер тоткансыз сез аны. Алып баргансыз. Зөфәр абыйны да туры юлдан тоткансыз. Туры юлдан.
Кешенең үзеннән тора инде. Туры юлдан кешене барыбер. Сезне журналистлар бик күп тапкыр аерды, бик күп тапкыр кавыштырды. Менә ничек баланс сакланып калды икән? Хәрештә дә бер-береңә иң беренче чиратта хөрмәт булырга тиеш. Хөрмәт итеп яшәсәң, була инде. Ул теге гел мәхәббәт белән генә дә булмый. Мәхәббәт ул бер-береңә шул теге взаимопонимание, взаимоуважение дигән әйбер. Шул булганда, ай вакытта бит таләп итеп булмый, мәсәлән, мәхәббәт дип сөеп, сөелү, сөешеп кенә яшәп булмый. Бу тормыш инде үзенең тормыш гади теге ни таләпләре, бик котлаулы таләпләре, гади генә әйтсәң дә, карасаң, күзлектән карасаң да тормышның эченә кереп киткәч бик котлаулы. Соң Нәрсә дип әйтим инде? Нәрсә дип әйтим инде? Менә сез сәхнәдән карап торышканда шундый искиткеч ханым. Яшь вакытта тагын да башкачарак булгандыр әле, улыймы? Сезгә гашыйк кешеләр дә әз булмагандыр. Шул кадәр һәр яклап менә гүзәллеген дә, именно тавышын да Аллаһ Тәгалә сезгә иеп биргән. Зөфәр абый да шулай ук э, сезнең ниндидер э, элегрәк элегрәк интервьюларыгызда укыганым бар. Армиядән кайтты, безнең төркемгә килде. Шибәр, кап-кара егет дип сез аны искә аласыз. Нидер зур мәхәббәт булган инде, баймы? Мәхәббәт инде, мәхәббәт булмаса кеше белән э, аңлашып озак еллар торып булмый, бер сүзсез. Ул теге очраклы гына хәл түгел инде. Мәхәббәт, әлбәттә, бер-берегә хөрмәткә әверелә. Э, тыңлый белү, бер-береңдә ул бит әле ул мохтаҗлык бер-береңә, мәсәлән. Э, димәк, миңа аның киңәшләре, миңа аның ниндидер эше, шөгыле ошаган һәм э, мәсәлән, матурлык белән я булмаса гел кыяфәт белән генә дә түгел, кешегә, әгәр дә синең, әгәр дә теге эшең, ниндидер бер тәкъдимен ни ошамаса, ул әлбәттә ул теге тышкы кыяфәт белән ни белән генә бер нәрсә дә алдырып булмый. Әйе, ул тормыш иткәндә бит инде анда бит инде бизәнеп йөрмисең, гел формада булмыйсың, мәсәлән, инде аның өчен моментлар инде да иң мөһиме бер-береңне аңлый күрү, бер-береңә кирәклегеңне Менә шул кешене яшәтә дә инде күп очракта ир белән хатын кыз арасында барыбер бергә яшәү, бергә булу кирәк. Яни, чөнки бик күп без булдыра алмаган. Никадәр генә көчле булып та, нинди булдыклы булып та тотынасың икән, син барыбер ул эшне ир-аттан башка вообще тотынып та торга ярамый. Аны ул ират эш ул. Тыгылырга да кирәкми. Менә әйтәм бит, наш унитазны гына инде.
Ясап куегыз бүген үк. Зәйнәп апа кайтып җиткәнче. Элеге алайса кайткач. Кулкыч да мәсәлән, шул тегин инде. Ул бүлмәне инде. Менә барыбер ул бар ират эше, мәсәлән. Ират эше инде ул. Сез э, үзегезне шулай э, куясыз, әйме? Мәсәлән, менә андый андый эшләргә тотынмыйсыз. Ну, э, мәсәлән, менә мин кечкенә вакыттан шул теге техника, машина йөртү, техникада нитү, баян, техника, менә ул минем өчен ират эше булып күңелемә кергән, әйме, баянда уйнау, мәсәлән. Нигәдер. гитара да уйна мәсәлән тоже минем өчен ул хатын кыз башкаруында мин аны кабул итә алмыйм ул эшләрне менә ничек эшләсәң дә ничек эшләсәң дә чөнки минем ошол абыйлар әти алар әйбәт Э, аңлап бөтен нечкәлегенә кадәр ул э, техника дигән әйберне механика дигән әйберләрне алар э, эш итәләр иде мәсәлән миңа аларның югарылыгында белмәгәч миңа ул ничектер әллә ничек әйе сез максималист инде алайса менә күрәмсең алар әйе мин менә аны аның кебек яхшы эшләмәсәм эшләп тотынмыйм даими белгәнемне яхшы итеп эшлим шулай әйе әйе әйе нәрсә килгән тора мәсәлән ни машина йөртү машина йөртү ничек хатын кыз за рулем инде кирәк бүгенге көннең таләбе хәзер мин дә үзем дә өлгереп беттем бугай инде өлгерәм бугай инде Ничек инде мин ике улым бар аркылы, мәсәлән, малайлар бар аркылы, өч адәм буларак өйдә. Э, мин инде руль артына утырып йөрим. Менә минем өчен тоже. Бу караганда дөрес уйлыйсыз. Әмма төрле без инде шунысы бергә эшләгәчтен э, бер юлдарак булгачтын һәрвакыт теге ул мине алып бара, алып кайта дигәндәй. Э, шунысы да инде әзрәк э, нитә йомшарта бу ситуацияне. Но хатын-кыз бүгенге көндә рульсез бер нәрсә эшли алмый. Бүгенге заман хатын кызы инде бергә утырышып китте э, яхшы ул бер яклап әйбәт инде анда син э, мәҗбүри э, нитмисең теге һәм үзең ирекле буласың мәҗбүрләп үзеңнең эшеңне такмыйсың кемгәдер инде ә икенче яктан караганда бу бит кайгыртучанлык киресенчә Мәсәлән, менә сез съемкага килдегез, сезне э, Зөфәр абый озатып килде көзге клип төшергәндә, әйме съемка. Ул сезнең сумкагызны да күтәрә, ул әз без, безгә дә булыша, утны да тегеләй былай төшсә әйбәтрәк. Ул туалетны ясамый? Туалетны ясамак, Зөфәр абый. Бер яктан бу бит кайгыртучанлык, туалетны ясарга кирәк.
Кайгыртучанлык, әйе, ул якларын бер сүзендә юк. Шулай инде. Э, бер юлда эшләгә, бер эштә, бер профессиядә булгач инде. Бер шөгыль белән шөгыльләнгәч, э, әлбәттә, ул кирәк инде, ничек була инде. Э, теге Ты бармый карасын, ничек була инде ул? Мин каян?
Мин каян ничек бармыйм? Водитель нанимать дип йөри алмыйм, минем водителем юк. Мәсәлән, мин миңа кулайрак инде. Э, үз кешегез троллейбус трамвай әле минем жүргәнем бар автобуста да мин шул теге аптырап тора торган кеше түгел ул ягым да бар э, теге утырып менеп китергә могу аерым гына каядыр барасың магазин качып китәсең я шулай э, рәхәтләнеп утырып кайтам троллейбуста да автобуста да ул теге син зауыклы зауыклы дисең дә кайвакыт Ә инде теге хаман киенеп, менә магазинга чыгып керәсең, ике пакет тотып кайтып, теге мәсәлән, андый очракларда бит инде каблук белән ил нәрсә белән. Аны җайлаштырып, шул э, ситуациясенә карап, э, киемен э, киеп чыгып китәсең инде мәсәлән. Андый моментлар бик күп инде ул тормышта. Сез җайлашмасагыз, җибегән булсагыз, бүген Зәйнәб Фәрхетдинова статусын тотып та тора алмаган булыр идегез. Э, бәлкем инде но э, бер ничек тә менә э, алай гына да дип әйтеп булмый әгәр дә синең кырыңда акыллы аңлый торган кеше булмаса син кешене бер ничек тә мин миндек белән бер нәрсә дә нитәлми добиваться итә алмыйсың әгәр дә кеше синең аңлый торган менә шул үз кешең булырга тиеш кирәк Ә болай теге безнең теге бер-беребезне аңлау бүгенге көнгә кадәр бүгенге көнгә кадәр бәлкем шуңа күрә ул да аңлашар аңлаша алырлык мин дә аңларлык кеше булгангадыр инде Менә шул тормыш юлында иң мөхиме яшьләргә бит инде менә шуны сайлап алып ала белү. Теге ни генә түгел, әлбәттә, ничек диләр әле ул теге гашыйклык халәте гашыйклык халәте генә түгел әлбәттә менә шул бер береңне тулландыра алырлык сыйфатлары булганга күрә инде әлбәттә инде барыбер тормыш нисез тормый инде ул Э, теге э, сикәлтәсез сикәлтәсез табак савып савып ватылмый тормый дигән әйбер без дә кычкырышабыз әйтәм бит инде безнең дә ул төрле моментлар булган нәре бар инде менә э, шуңа күрә ул ди моментлары ну мин үзем яратмыйм Ә, мәсәлән, балалар янында нәрсәкәдер ачыктан-ачык алып сөйләшергә э, балалар кырында ә, э, теге ниту разбирать итүләрне ситуацияләрне менә үзеңә менә мин иң яратмаган шул менә ә, э, кайвакыт менә дөресен әйткәндә зөфәр икенче төрерәк ул ә, бераз ни әйтеп куярга мөмкин. Ә менә мин аның еш әйберен яратмыйм, мәсәлән, менә безнең шул, шуның аркасында да безнең конфликт килеп чыгарга мөмкин. Мәтә, мин бер сүз әйтәм, ул э, юк алай түгел, былай дигән, ну, э, аңарда турылык та бар. Ул туры да әйтә, әмма э, мәсәлән, мин үзем турыга әйтмәсәм дә, мин үзем бик беләм, миңа ул сыйфатның җитмәгәнлеген. Һәм мин әйтәм, ярар, Бу очракта да шулай. Җайлап кына әйтсәк тә була бит, димме? Әйе, җайлап әйтергә була. Нигә соң турга бәреп шулай әйтергә? Барыбер тормышны әйтәм, син аны әйтеп бетерә алмыйсың, төзәтеп бетерә алмыйсың, алай итеп кенә. Бик каты шулай ук әни ситуацияләре бар бит инде. Өйдә дә шул бөтен җирдә, шуңа күрә Бу очракта инде безнең әзрәк кенә безнең аермалылык бар, шуңа күрә конфликт та шуңарга килеп чыга, рәхәтләнеп әйтәм. Аңламадың син мине, юк, менә, ә син миңа нишләп аңлатып, аңлатып бетереп әйтмәдең, дип әйтәм, ничек итеп? Ничек аңлатыйм инде? Мәйтәм. Билгеле бит инде ул болай да имеш. Мәйтәм, ну, ну да,
кая мәйтәм, ничә ел бергә яшибез, мин караштан ник аңламыйсың, мәйтәм, ник без синең белән караштан гына аңлашмыйбыз?

Улларыгызга нинди тормыш иптәше телисез, Зәйнә апа? Сез нинди кайнана булырсыз икән? Нинди дәвани булырсыз икән? Сез лакта уйлыйсызмы?
Уйлыйм инде. Э, ничек уйламыйсың? Әйе, барсы да башка керә, уйланыла инде. Э, менә бер-берсе аңлаша торган кирәк инде. Ничектер э, үзе кебекләр. Үзе кебек, мәсәлән. Бүген Зәйнәб Фәрхетдинова нәрсә турында хыяллана? нәрсәләр өчен үкенәдер, бәлки. Сезнең бер постыгызда укыган идем, гомер онытылмый торган яралар була, гомер калган үкенечләр була дип. Менә бүген нинди дә булса үкенечләр борчыймы Зәйнәб Фәрхәтинованы?
Үкенеп яшәргә язмасын. Әйе, шуңа күрә үкенечләр булмасын өчен ул кеше кешегә бит инде Аллаһ Тәгалә биргән шундый бөтенлек, уйлау, аңы, барыбер инде. Әйе, кайбер Әлеге дә бая шул сүз миемә әйләнеп кайтып, алып бетермәгәнне тормышта кеше үзе үз өстендә шөгыльләнү, менә шуны алып бетереп аңларга тырышырга тиеш. Инде әлбәттә, үкенеп яшәп, үпкәләп яшәп бернинди файда юк. Әйе. Шуңа күрә һәр кешенең үзенең менә э, инде тормышта карашы бар бер нәрсә дә бер берсе белән бер кеше дә бер берсе белән кабатланмый бер ничек тә бер ничек тә әйе дип әйткән, ризалашкан вакытта да ул бүтән әйбер әйтеп ризалаша, син икенче әйбер уйлап ризалашырга мөмкин. Шулай бит? Шуңа инде э, мин уйлыйм инде э, бары тик э, үзеңә биргәнне кабул итеп, әлбәттә, аның инде әлбәттә бар булганына рәхмәтле булып, Ходай Тәгаләдән сиңа биргән, мәсәлән, ней саулыгын Ходай Тәгалә биргән сиңа кыяфәтеңне нәрсә бирсә дә, нинди кыяфәттә булсаң да барыбер бар булганына инде әлбәттә без куанып яшәргә инде тиеш. Шундый барыбер үзеңне тыгын итеп торга кирәк. Оптимизм белән сугарып торга кирәк. Әлбәттә без беләбез. Горизонтны барып җитеп тотып булмый. Барыбер без анда барсак та, никадәр барсак та, бу кадерле гомердә үзебезнең шушы Гомеребез кадерле, юк-бар белән, әлбәттә, э, теге бокланмыйча, аптыратмыйчан үзеңне. Менә аптыратырга ярамый, шулай шул. Без инде бигрәк тә хатын-кызлар чокынабыз, чокынабыз, нәрсә булса да, нигә бу болай булмаганса, ник? Менә бераз гына, аның өчен инде әлбәттә укырга кирәк нәрсә бер кызыклы материаллар әйме э, шуңа күрә бүгенге көндә бигрәк тә катлау тормышта психологик яктан үзеңне бик нык э, нитергә кирәк э, подпитывать итәргә кирәк тотарга тырышырга кирәк менә э, зәйнәб апа сезнең белән бәйле һәр интервью ул иртәме соң шул матурлык зәвык турында килә әйме һәм менә бер интервьюларны укыганда мин бик үзем өчен кызыклы булды хатын кыз бары тик 50 яшьтән соң гына пластик операция яки үзен үзе үзгәртүгә багышларга тиеш ул үзен ничек бар шулай кабул итәргә тиеш дип әйткәндәге сезнең хаман да шулай уйлыйсызмы уйлыйм хаман ничек э, үзегезнең матурлыгыгызны үзегез ничек саклыйсыз уйлыйм шулай дип уйлыйм мәсәлән хәзер менә э, менә егетләребезгә кызларны сайлаганда значит э, тегени үз төсеме ул аның бүтән төрле тутырганмы ул аны бит аңламый вроде бы танышканда бер төрле иде тагын да икенче төрле ул үзеңне юк бар белән нитү менә ул ваклауга да әйләнә вакыты белән әле ул шулай барыбер ничек кеше ярала шулай инде ул яши бит инде аны кулын аягын ходаем биргән икән шуның белән инде кабул итә белү бик зур эш бит әле ул утыз яшькә кадәр мәсәлән какоенда кырык биш яшькә кадәр инде хотя бы түзәргә кирәк инде аннан соң ул бит әле ул организмга ул нәрсәләр ботокслар фәләннәр фәсмәтә ул бит капиц итә ул бит әле хатын кызның бала табабасы табасы бар ул балаларга генетический уровеньда днк уровеньда ул бит әле әллә ничек булып э, теге днкга кергән мөмкин ул бит әле бу потомкта булмаса киләсе потомкта нәрсәдер китеп чыгара ул турыда уйламый ул ул турыда гел уйламыйча мәсәлән бит кешелекне без үзебез үзебез бетерәбез шуның кебек булып чыга
Ләкин бит сәхнә гел матур торуны таләп итә. Менә шуңа безнең кызлар да бәлки нәрсәдер зурайта, нәрсәдер үстерә, күпертә торгандыр. Зурайту, турайту ул инде, белмим, менә бала тапканнан соң бәлкем инде хатын-кыз андый цикл, андый периоды беткәннән соң үзе белән шөгыльләнсә, Үзе белән шөгыльләнсә ярый. Ә менә балалар тапканчы үзеңне бар хатын саламәт бала табу турында уйларга бит инде әйме. Шул турыда уйларга тиеш. Яңадан киләчәктә барсы да яхшы булып тәмамлансын өчен тормышта. Менә ул турыда алдан уйларга кирәк бит инде әйме. Мәсәлән, ул бит саулыгыңа зыян китерү барыбер ул аны әйтмиләр генә күп очракта мәсәлән шул ук битләрдәге нәрсәләрне инде ул э, зыянлы әлбәттә ул бит инде ә сүзегез бер тапатакмысыз Ну, э, ну как тебе сказать?
Шул кадәр матур булай гына булып булмыйдыр бит инде бу кадәр матур. Э, юк инде мин казат казат менә монда кош арасына казаттым, потому что мин э, шуны клер мин әйтәм Европа җырчыларын җырлыйлар. Мин әйтәм шундый көчле җырларны Югары нотларны алып теге җырлый инде Мәйдәм. Нигә сыңмый Мәйдәм аның кашы да селкенми соң, бите дә селкенми. Ничек шулай? Беләсеңме мин көзге алдына килеп шулай җырлап карыйдыр инде. Ничек юк Мәйдәм бу? Нишләп мин шулай булып туган соң Мәйдәм? Нигә минем хаман менә шунда кашларга, биткә эмоцияләр килеп? Чөнки сезнең натураль.
Натураль килеп чыгасың ул мин әйтәм. Көч бирмичә, битемне үзгәртмичә җырлап карыйм. Булмый малай. Ул оказывается, на самом деле, аның сәбәбе бар икән. Менә шул болт э, кош араларына теге ни катнашып, э, казатып, ул селкенми икән ул. Шуның белән теге ә теге селкенгән саен ул теге тәмләм дә ярык кала да кала инде, тирәнәя бит инде ул. Вот, менә шундый секретлары бар икән аның кайсының. Но мин э, юк инде мин замандан калышырга тиеш түгел. Мин бит инде хәзер яшем дә бар, бераз гына инде э, теге үзсүзлек тә бар, хатын-кыз э, үзсүзлелеге бар, чөнки матур булып каласы килә дигән нәрсә бар, матур булып торасы килә. Э, аякта йөргәндә, әле сәхнәдә җырлаганда, әлбәттә, миңа яздылар берәп, безнең бит сезне әшәк итеп күрәсе килми дип, матур итеп фотога төшегез дип, менә мин шуның өчен матур итеп фотога төшәм, матур итеп. Әйе. Күп кеше сезгә карап бүген үзен үзе карый. Әйе, минем кистергәнем, алдырганым, э, теге ниткәнем юк, конечно, ябыштырганым юк. Күпергәнем юк. Андый, андый, андый әйберләрем юк.
Үземнеке инде натураль, ну, кашны буебыз инде, керфек, кершән сөртәбез инде. Э, бар, ансыз булмый, әлбәттә инде. Э, матурлык турында сөйләгәндә, без матурлыкка омтылганда, Ә шул бераз-бераз бар инде, был юк түгел инде. Әйе. Зәйнәб апа, матурлыгыз әле озак еллар тамашачыны да, үзегезне дә, якыннарыгызны да сөендереп торсын, әйме. Сезгә алдагы көннәрегездә уңышлар телибез. Әлеге чәчәк бәйләмендә бездән безнең хөрмәтебез итеп кабул итеп алыгыз һәм киләчәктә Алла бирса әле сәхнәләрдә проектларда, уртак эшләрдә сезнең белән күрешеп, аралашып